Шулаймы? Яңгырны яратасыңыз? Яратам. Мин дә яңгырны яратам.
Вообще яңгырлы көннәрне яратам. Болай утырасың, тәрәзәгә карап аю. Шыбыр-шыбыр яңгыр ява. Син кулыңа каһвә аласың да шулай торып җибәрәсең. Монда Нескафе музыкасы. Тын-тын-тын-тын. Янында әле шундый тәмле десерт тора.
Әйе, кемгә нәрсә, әйе. Гомумән, аннар соң менә яңгыр туктаганнан соң да хайран гына матур һава торышы булачак, диләр синоптиклар. Бик артык эссе дә булмаячак, салкын да түгел, менә шундый уртача гына рәхәт. Гүзәл, мин, мәсәлән, мин аларга ышанмый башладым. Әгәр дә шул кайтабыз, хәтерлисең, без бит инде не нәтиҗә ясадык, июньгә име, дисәләр, я майга. Анда Галина нәрсә дип әйтте, синоптиклар нәрсә дип әйтте? Быелгы җәй бигрәк эссе була диделәр. Әйе.
Эсселегенең С хәрефе дә, Х хәрефе дә юк. Юк, башта эссе булды бит инде, хайран эссе көннәр булды. Кая инде 3-4 көндә шулай 3-4 көндә. Юк, аның аның мәсәлән былтыр күбрәк иде кебегрәк. 2003 ел белән чагыштырып булмый инде аны. Ни дисәң дә, ә быел ул быел менә шундый теге рәхәт җәй. Аның каравы хәзер әнә Төркия белән Кытайда бит. Бик эссе көннәр диләр. Шуңа күрә, бәлки синоптиклар бераз буташкандыр. Безнең бит э, телеграмда хәзер яңа э, функция барлыкка килде. Сторислар куя башлады бөтен кеше дә, әйме? Бөтен кеше дә түгел.
Ну, хайран кеше сторислар куя хәзер, әйме? Шуңа күрә хәзер син белгән кешене дә, белмәгән кешеңне дә Сторисларын күреп барасың. Ул беләсең, Аны ничек качырып була икән? Гомумән ул историяләр чыкмасын өчен. Прем, пре, э, э, премиум статусы булган ниләр инде э, кулланучылар әлеге сторисларны куя ала. Бу бер айдан соң без гади кулланучылар да әлеге функция белән нитә эшли алабыз инде. Файдалана алачакбыз. Ләкин миңа калса, инде хәзер кызык түгел. Нәрсәгә кирәк соң? Ватсапта да статус дигәне бар, әйме, мин ул статусларга гомумән кереп караганым юк, әйме. Гүзәл, мин сине тагын бер ни белән. Телеграмда да бар ул, бер кызык түгел. Тагын бер яңалык белән шатландырыйм әле. Мәсәлән, әгәр дә инде э, Telegram үзенә сторислар куя башлады, әйме, Ватсапта берәрсе нәрсә барлыкка килде? Нәрсә? Телеграмдагы кебек кругляшоклар. Димәк, яздырасың да шулай җибәрәсең. Ага, күрәсең, ә. узыш узыш уйныйлар. Ә, ә бер-берсе, әйе, әйе, бер-берсе, бер-берсе белән узышалар. Менә WhatsApp-та да бармы нигә? Әйе, менә шушыны күрәсең, әйе, мессенджерлар нитә бара, әйе, яңара бара. Әйе. Мин гүзәл, мин бер дә шаккатмаспын, әйе, әйе, конкуренция, мин бер дә шак. Әгәр дә YouTube-та да шундый сторис барлыкка килсә. Юк, аның бит шортслары бар, кыска ниләр, әйеме? Димәк, киләчәктә YouTube-та моны үзенә нитер әле, кулланыр әле. Юк, ну, Ә нишләп алай булмас? Бөтен ниләр куллана бит инде хәзер. Нәрсәләр теге кушымталар. Но мин бит WhatsApp-та кулланмыйм аның белән. Миңа күп кәймә. Ләкин мин WhatsApp-та карыйм әйтәм, нәрс? Юк, алай түгел. WhatsApp-ка мин керәм дә карыйм так. Ага, статус та бар икән, карыйм чыгыйм әле. Нежели мин әйтәм, анда кеше чыгар үзенең статусын, әйме? Күрсәтә. Юк, мин курчагында кызык өчен генә кереп карыйм. Беләсезме анда нишлиләр? Инстаграмга сторис куйган кешеләр шуларны ук WhatsApp-ка статуска да эләләр. Один в один.
Ие, нәрсә Один в один, кызыксың, ай. Мин аны аңлый алмыйм. Юк, мин кешедән көлмим дә, нитмим Мин дә көлмим, әйе. Просто мин аңлый алмыйм, нәрсәгә кирәк икән. Юк, Гүзәл, әгәр дә син юк, мин кешедән көлмим инде, димәк көләсең дигән сүз инде. Мин опять-таки әлеге дә боягы, мин бит җәяүле. Ие, ие. Мин машинага не күз салдым дип инде не игътибар итә башладым. Машиналарга игътибар итә башладым. Так. Кайсыларына дисеңме?
Нендиләрне?
Җыен Мерседес, BMW, Сузукилар. Китегез, ярыймы? Хәзер Ник самый? Мин сиңа аңлатам, туктале.
Ә, ә, ә. Хәзер аның вакыты килеп җитте, беләсең нәрсә? Велосипедка что? Юк, кытайлыларга. Кытайлыларга күз салырга куштылар. Э, һәм хәзер гомумән безнең Әллә әйбәт диләрме? Безнең базар хәзер әйбәтләнә башлады. Ә элек тә мәсәлән, әгәр дә инде Ишеткән булсаң, Корея маркалар, э, Корея, э, Кореяда чыккан маркалар шул Hyundai бит инде анда, Kia-лар, Әйе, яме. әйе. Алар да башта чыкканда ниндидер теге белмим, теге недоверие дигән әйбер бар бит инде. ул Ышанмыйсың, ышанмыйдыр инде, шери башлыйдыр. Яме 5 ел узганнан соң машиналарын сыйфатлырак ясый бас- башладылар. Кытай да шул дәрәҗәгә җитте. Сиңа моны белгечләр әйттеме шулай? Белгечләр әйтте. Әйе, белгечләр әйтте һәм гомумән э, якын дусларым ала башлады боларны. машиналарны. Кытай. Әйе, Кытайныкы. Ләкин аның бәясе гүзәл. Әстәгфирулла.
Ну, бөтен машинаның да бәясе шундый бугай хәзер. Юк, монда бит шаккатасың, монда Кытайлар инде 2 миллион 500 әйме 3 миллион. Башыңны селкетмә алай. Мин дә шулай шаккатам. Мин әйтәм, кит монда 2 миллионга машина. Икенче машинасын карыйсың, миллион 500 га карыйсың. Аның бит ну миллион 500 бит. Менә мин сиңа чыгардым да акчаны бирдем алай түгел бит инде. Мин бит инде кредитка алмакчы мин бит инде. Автокредит. Автокредитын санап чыгарабыз. 7 ел, 7 ел сез булмый икән. Чөнки мин мәсәлән дә гәли бер айына 15 мең мәсәлән әйме анда 20 мең түләргә әзер әйме. Ләкин 7-8 ел түләргә мин моны бердә әзер түгел икәнмен. Аңлыйсыңмы син моны? Һәм шуңа күрә без тагын да бераз не күтте кысты. Миллионга җиттек.

Ну, 200-300 меңгә кыйммәтрәк, ой, нирәк, арзанрак инде. Әйе, әйе. Әйтем, миңа күкәймә кирәкме инде болар? Солярис булса шундай бу, ке, Рио белән кечкенә генә шундый. Ну, син тотылган аласың килми. Тотылган, тотылган алам мин барыбер.
Нишләтәсең дә, бушны, бушны аласың да йөрисең дә. Күтен генә кысып. Тагын москвич аларга куштылар, белән киңәш иттеләр.
Бу синең көлеп әйткәннәрдер инде. Юк.
Әгәр дә запчасть табасың килсә, москвич ал диде дә. Ну, менә күрәсеңме?
Күрәсеңме?
Элек 2 миллионга нинди генә машина алып була иде бит, ә? Нинди генә, э. нинди генәме соң? Хәзер юк, 2 миллион 500 лучше бер бүлмә алып куясың. Изолирован, ни дә бер инде, теге нәрсә, берәр общагада инде. Шуңа, шуңа гына бәясе җитә, Гүзәл.
Безнең физкультура укытучылары һәм менә төрле уку йортларында укыта торган тренерларның балалар белән эшли торган, әйме? Хезмәт хакларын 2000-гә арттырып, 18400 сумга күтәрәләр икән, ди. Һәм буның бу яңалыкны гаҗәп, ни өчен бу яңалык гаҗәпләндерде мине, әйме? Мәйдә. Безнең укытучылар чынлап та 18 меңгә генә эшләп йөриләр микән ди? Мин чөнки мин ишеткән идем, 50 50 60 70 меңгә хәтле җитә аларның хезмәт хаклары дип. Бу әллә мине э, теге ялгышрак информация белән бераз бутадылармы? Яисә чынлап та 18 мең физкультура укытучысы булса да әйдәме математика булмаса да барыбер физкультура укытучысы да бит инде үз хезмәтен куя имеш шундый ук вакыт әрәм итә бит инде балаларның сәламәтлеге өчен тырыша неужели физкультура укытучылары 18 меңгә эшләп йөри әле күбрәк арады
Әйе, әй, әле аның өстендә җаваплылык та күбрәк бит. Менә уйлап карагыз әле, әйме, алгебрага бала керә дә, ул парт артында гына утырып, нәрсәләрдер шишеп чыгып китә. Ә физкультура укытучысы бит инде ул, әйме, урамга да алып чыга, чаңгыларда йөрергә, йөгерттертә, сикерттертә, тегендә менгерә, тегендә нәрсә әле ул, канат буенча, әйме, менгерә. Теге төрле ниндидер, әйе, ниндидер андый физик күнегүләр ясаттыра, әйе бит. Ул бит инде барыбер җаваплылык күбрәк дигән сүз. Әйе. 18 мең генә түлиләр микән ни Юктыр, 18 мең от 18 дыр, беләсең менә. 18 меңнән алып торуга ия. Менә шундый кыска гына бер яңалыкка тап булдым да шок каттым. Дуслар, сезнең арагызда бармы менә? Әйе, языгыз әле, әйе, шуннан да бармы шулай? Шундыйлар 18 мең алучылар, бәлкем әзрәк тә алучылар бардыр әле. Авыл җирлекләрендә, бәлкем 15 меңдер әле, әйеме? Минемчә, бу минем фикерем, дөньядагы иң авыр һөнәр ул укытучы һөнәре. Һәм тәрбияче дә инде.
Укытучы һәм тәрбияче, әйе, менә балалар белән эшләү иң авыр һөнәр ул, шуңа күрә мине чакырсалар да, зинхар өчен кил инде дип әйтсәләр дә, мин барыбер укытучы булып эшләмәс идем. Чөнки, кабатлап әйтәм, иң катлаулы, иң ә, энергия күп таләп ителә торган, иң җаваплы эшләрнең берсе ул. Шуңа күрә аларның хезмәт хакы Бер һич кенә дә 20 мең дә, хәтта 30 гына да булырга тиеш түгел дип саныйм. Менә шул.
Килешәм. Тагын бер э, яңалык бар әйме? Менә аны шуның белән тәмамлыйбыз да инде, әйме? Бүген иртән Мәскәүгә бесплотниклар һөҗүм итте. Бу астагфирулла куркыныч әйбер. Безгә генә килеп җитмәсен дигән теләктә калабыз, әйме?